Vanhu vanoita hupfambi, money at any cost. Vanhu vanodanana nesu, money, kana ndichiti nesu ndiri kureva size yedu, it's money at, at any cost. Ende izvozvo izvo, that is not the best way of making money. There is a right way of making money. And the right way is uh, when you exert your mind and your energies. Vana vangu ndoda kuti ndikuudzei, haasi munhu wese achashanda nesimba achabudirira asi anoshanda nesimba achiworker smart. Vazhinji vedu tinofunga kuti kurima munda kunoreva kuti ukashandisa simba rakawanda uchabhadhara stereki. Bhagedhi rechibage rinoramba richiita five dollars. So if you want to make money you should work number one but you should be smart otherwise you die a hard worker but a poor hard worker.

You are not putting the morals first then seeking for wealth next. You think money buys morals. Because munhu akubhilivha kuti kana ndine mari even a good wife ndoiwana and a good life. A good life is not what money can buy. A good life is what God will give. Ndosaka achiti my peace I give unto you. Pamusana pekuti zvinobva kuna Mwari. Saka if you do not succeed spiritually you may fail to succeed economically. It's unfortunate that's how it is. Asi vasatan nekuti vanoromba vanoita sevari kubudirira kunyange zvichidhura kudarika kushaya. Saka vanangu be where you are supposed to be in time. Kana tichiti endai munotengesa airtime hatirevi kuti munhu wese tengesa airtime. Tiri kuti at times the road to where you are going inogona kutenderera because kune congestion. Asi iwe ukati regai ndimirire iyi ndiyo yandinoziva unorohwa nematsotsi. Yafa iyi.
Alright, second hand. Can... Alright Elder, inoda kubvunza hangu ndakanangana panyaya yemafeminist kuti as kuti vakadzi vari kunzi nevarume 50-50 eh, neishu yekuti mukadzi Ari kunzi aende kubasa yeti murume ari kunzi ndiwe uchadya chiziya saka ndakungobvunza kuti zviri right here kuti mukadzi uh, aende kubasa e, yeti inini murume ndinofanira kunge ndichiprovider mhuri saka ndomubvunzo wangu ramba wakabata mike ndoda kuita mbichana mbichana mwari achisika mukadzi Akamusikirei?
Mubatsiri. Unobatsira sei kana usina zvauri kuita?
Ndinobatsirwa pabasa rangu.
Kuti munoenda mese kubasa?
Yeah. Handisi kuti uri wrong.
Alright.
Ndoda kuti ndikuudze kuti mabatsirirwo emunhu ari kumusha akasiyana neemunhu ari mutown. Mabatsirirwo emunhu ari mugarden akasiyana nepamwe pese. When my wife goes to work, she is helping me.
Alright. Pamusana pekuti kana vana vachada 20,000 yeschool fees, iri kuda 20 kilonewtons kuti ndiiburitse. Mukadzi wangu akauya ne10, ini ndikauya ne10. We achieve our purpose as a unit. We complement each other. So our women are not property that we should keep in the shelf. they came for use and their position is to help us tinogona kuramba sevarume kuti hatizi tese tine pfungwa dzinopanana moto kune vakadzi vanotofunga kudarika varume ukona wakaroora mukadzi anofunga kudarika iwe ari kutokubatsira panyaya dzekufunga iwe haudumbonzwi kwamba imo muchiti ndafunga vanofunga mai mozoenda kudare munotaurira vamwe varume kubatsira Saka let's not relegate women to be mabroom atinoshandisa kutsvaira but they came to give relevance to our life. Alright, yeah, ndakungowedzera futi ipapo kuti isusu sevana eh, mama vaenda kubasa, dad vaenda kubasa, inini semwana handisino munhu ari kundidzidzisa kuti ndozvifambisa sei murwendo rweupenyu ndichikura kozi vese havapo. Izvozvo izvo zvekuti vanhu vashaikwe muupenyu hwevana hazvikonzereswe nekuti vaenda kubasa zvinokonzeresa nekuti the priorities are upside down because kana mapriorities ari right vanhu vanogara pasi voti idzo imbwa dzatiri kufidha dzakabaiwa majekiseni here kungodzifidha dzisina kubaiwa munodzifidhira mahara because dzichafa wabata chikaranga chacho Alright. saka let's not say kana munhu akatadza kuita basa rake topa justification yekuti vanhu vese vatadzi a woman should work but anofanirwa kuziva kuti it is the duty of the woman to make sure the children are raised properly kana ndichiti properly handireve kuti vasaite buka ndiri kureva kuti vave vanhu vanomira

Munyika muno matigere ndekuti kana mwari wako ari weak unofa nenzara. Saka nyika yedu iyi yatigere nyika yese pasi rese tenderera ndireve Zimbabwe chete izere corruption izere mafia style izere zvese. Vanhu vari kuita corruption vari kunamata mwari wavo. Vanhu vari kuita chipfambi vari kunamata mwari wavo. Isusu hatinamate mwari wavo. pamusana pekuti hatimuzive. Saka kana wakutonamata wako munamate mumweya nemuzvokwadi pamusana pekuti munhu ndosaka ndati he whoever is, he who is spiritually weak is going to suffer saka zviri kutoda mwari wekuti izvo kana wapinda pane varoyi unomira usaite mwari wekuti kana wapinda pavaroyi unotsvaga n'anga
well answered thank you
vanangu i want to tell you not all people are going to succeed because they are corrupted

What are the steps we take for us to give our life to Jesus? Giving your life to Jesus means you surrender decisions to him, you surrender everything to him and you live according to his principle and you are guided by his principles. Saka kana tikati wapa muupenyu hwako muna Jesu zvinoreva kuti wamupa pfungwa yako for the renewal process. Mwari haasi kuda mutumbi, ari kuda pfungwa because pfungwa ndo engine inodriver munhu. Saka

Ooh
havazi vese vanofanirwa kuita maevangelisti vamwe vacho vakatoita maevangelisti jesu anononoka kudzoka vatadza kuita basa nemazvo mumwe nemumwe ngaaende kubasa rake asi in whatever life yatinorarama it must be a sermon to someone asi kuti mese muende kuzunde aa regai vezunde vaite zunde Iwe uchitsvaga mari yekupa vanhu vari kuZunde kuti vatenge chingwa handiti ka.
Alright pastor elder inini mubvunzo wangu uri pa what I call CRC chipo rudo nechido pane balance here Tanga tanga tanga zvakanaka. chipo chipo rudo nechido ndokwanisa here kubalancisa chipo nechido Inini ndine chipo chekuparidza but chido changu chiri kuti inini ndinoda kuzoita zvakati ndokwanisa here kuzvibhalansisa. Yaa chinoitika ndechekuti kana usiri pane zvauri gifted in uno kuhwina kwako but unenge wa washandisa more energy than vari gifted therefore ukapinda mune zvinhu zvawakatorongerwa kare nekuti tarenda racho unaro

And it's not everything chatinoda chatinobudirira nacho. Hapana asingade kuimba panapa uchionekwa nenyika yese. But the reason why we are not singing, uri kunyatsoziva kuti inozondiona in bad light. Alright, thank you Elder. Okay, Elder, ndandine follow up question pamubvunzo wabvunzwa wekuti is it right kuti vakadzi vaende mumabasa kana kuti vasaende? So uh, ndandoda kubvunza kuti Kura vakadzi vane ndoda kuti mba ndangoziva kuti general here kana Aiwa. kuti wako. Ah, all right, let's come close kuti ni- maybe ndini ndawana Yes, yeah. I- if a man handimati anonge achibatsira kuprovider if man is able to provide zvese zviri patable food and everything then tiri kuonawo pane challenge yekuti vana isusu as vana weare lacking time yechi vevabereki because vabereki pavari kubva maybe ndasara ndichikochwa nemusikana webasa kana chii nesocial media nechii mubereki paari kubva anonge akaneta so is it abuse kuti murume ataura kuti no iwewe then you look after the child the family and chii then eh, for me iam able to provide it becomes abuse ukaudza mukadzi asingade

I thought you prayed about it, you asked God about it but if you consulted your feelings only you may have done the right thing the wrong way or you may have done the wrong thing in the patime isiriyo. Unogona kunge wakatorasikirwa nemunhu achakuroora. Ini handisi muprofita, handidi kukushingisa mudecision yawakaita nekuti wakatoiita. Asi pane iyi kuti nditi wakanatsa here kana kuti wakagona, Zvinondiremera because unogona kunge wakarasika dependent no nekuti unosimbofunga sei in normal circumstances how do you feel in normal circumstances if you find wanga uri dofo pakufunga nekufeela everyday kuti titi waaright pane chichichi chete tinogona kunge mundiregerero pamwe ndikutaura zvangu zvinobhowa but ndiri kutraya kuve kuve honest kuti ndisazorasikirwa nedenga nekuda kwako now panyaya ye Yekuti maybe wakangozozvigonawo nekuti yaive multiple choice ukaisa a pechokwadi. Zvinogona kunge zviri izvozvo futi handingazivi. Asi iwewe mabvunziro awaita anoratidza kuti you are not sure of the decision that you made. Dei wanga uri sure usina kumbondibvunza. next time kana uchiita madecision usaite zvekuti i feel like i feel like zvinoda kunamatirwa zvinhu izvi nekufunga because bhazi rinogona kunge riri riro riri kuenda kwauri kuenda ini handingazivi asi muonera andiri kuita unenge waka ah, orit rega ndinyarare then ndakuda kutongoti ah, asi regai nditaure ukaona munhu azvibvunza hameno mai machando mukaona munhu azvibvunza Inini I feel kuti she knows kuti she may have done the wrong thing. Imbopayo mai machando mike vamboni. Ukaona munhu abvunza kuti bhazi randasiya kuchauya rimwe. Asi kana richiripo kwira bhazi munhu. Muri kuti
Eh ini ndiri kuona kuti Feedback yawakupiwa iye zvino yawakuteerera from people is what you should have listened to at the beginning because kana iri iyo iri kuita kuti ufunge kuti chawakaita hazvisi right then you've got a problem. Three years pane zvawakambotsvagawo pamusoro pemunhu uyu? Because three years is a long time. and to tell you the truth vashoma varume vanotsungirira zvakadai and, and those who are giving you feedback could be correct yeah asi hazvirevi kuti hapana kwauchaenda unongoenda makagara fofo zvenyu asi kuenda unoita sei unoenda hatisi kuti tamba tati asi kana bhazi riri chiripo maonero andiri kuita dei wakwira bhazi Warova pasi. Ah, handisi kuti uite zvandataura. Iteerera iwaya mafeelings ako awambotaura ne- nezvawo pakuti Eh,
yeah, thank you, Elder. Uh, I have a question. Kuti, uh, as a guy, how am I able to differentiate between a respectable person and a docile person? kana kuti maybe later in marriage how will I be able to, to identify kuti this person is submissive or is just docile.
Vanangu zvinoitika ndezvekuti ngatitorei uyu mwana asikana uyu nababa vake iwe gumbo rako rurwadza sumuka iwe ava ndivo baba vake ava kana uyu ari musikana ava vari baba vake Iwewe uri iwe mukomana ari kupfimba uyu you do not measure submission nezvaaita to you it may be drama you measure submission nezvaakaita kune vaaigara navo who she owed submission then it may be in her not to submit to those who she should submit to and to submit to those who she shouldn't be submitting to Saka when you are measuring submission you measure it there. When you measure honesty hazvireva kuti ukamupa dhora rekunotenga mafruits akatenga e30 cents akakudzorera 70 cents ari honest. At times being honest zviri kureva kuti izvo afonerwa namai vake akanzi uri kupi akati ndaakusvika imuri kuchitumisa unongoziva kuti Itsotsi. Zvimwe zvese zvamuri kuconsider panapa zvekupanana change yakakwana idrama. Zvakangofanana nemunhu anouya panapa kuchechi achiti ndiri munhu wechechi apedza otanga kubatana newe. Unogona hako kuda kunyeperwa kuti ari honest iwe unonyatsoziva kana pane tsotsi munhu wako waunaye murelationship zvekuti ari kuita newe chete inonzi drama ramuri kungoita matsotsi maviri ari kuramba kumuka nguva yekumuka period
All right, Elder, I have two questions that I was given here, so I'm going to read the first one. It reads, what are the true indicators of integrity in a partner?

What are the two indicators of integrity? Yes, in a partner. partner. Yes. Yemundiregerero ndandisiko inini. Isitaive kuchitungisa. Defini ndi defini, defini izvo kuti defini izvo. Unondi confuse.

asi asingateere zvemunhu ane denga raari kuenda we question integrity thats why tichiti mukomana wako akarara newe its not kurara newe kwawakanganisa its wawak you measure the guilty that she should have pakati pewakanganisira Saka if she can casually mistreat her God, then we cannot talk of integrity here. We can talk of something else. Saka the greatest test inopiwa munhu haizi yekuti izvo tanga tichikanganisa murelationship ngatichichinjai. inongokuudzai every relationship is a reflection of whether you are a person of integrity or not infact marelationship maexam amuri kunyora vashoma vari kupasa saka munhu asina kuvimbika pamberi pamwari haagoni kuvimbika pamberi pemunhu Ende muno ende muno believer what you want to believe. Zviya zvekuti anondida zvisingamboiti anonditengera airtime nemari yekuba. That's not integrity.
The next question reads, You have so much wisdom, Elder. Do you have any top five books you feel shaped you or you would recommend without limiting them to any particular category? ina handinzwi kana zvitaurwa muspeaker ndofunga ndo problem yandiri kuita
rega ndiwe nemvunzi yacho eh, ine ah, mundiregererewo kuti handina kumboita zvemabhendi bhendi thank you hanzi you, you have so much wisdom Ah. any, any top five books you feel shaped you or you would re recommend without limiting it to any category avanangu eh, ndoda kukuudzai chokwadi zvinhu zvino handiti tinowirirana tese kuti Ndoda kumbokubvunzai, mirai nditange ndakubvunzai, ndiani akamboverenga five books dza E.G. White? Five chete. One, two, three, ah, muri vashoma. Muri vashoma vanangu. Va, e, handizivi kuti maiverengei. But you will find kuti inini I have realized kuti the reason why I believe kuti Ellen White is a true prophet of the most high God it is because she covered all aspects of life zvekuti before marriage ukaverenga adventist home hapana paunobva usina clarity yezvinoda kuitwa unozozviramba hako asi usina zviri zvechokwadi. Saka inini I believe kuti hapana rimwe bhuku besides the black book which is the bible and the spirit of prophecy that will give wisdom to the Adventist youths. Kungoti muno hamuaverenge mabhuku aya but muzere uchi. I work in an environment where I have witnessed most SDAs dying. Jo, Jehovha aku, akuregerere. Succu- succumbing to cancers and so forth. How do I keep my faith in such kurova faith yekuti ucharamba uri mupenyu here kana kuti why do I continuously ask myself kuti Mwari aripi? Haa kana pane vamwe vakatofa mberi kwako dei watotanga kutiza neupenyu hwako because haa tingangonyeperana because uri kurova pasi kuti manje manje so tinenge tisina iwe saka kana kuchiuraya masa nekuti ndiwo uri kudaro kuti kunouraya masavadha ikoko saka kana masara 5 pa 5 penyu muri mutsetse muri kurova pasi kuti anatanga ndiwe kana kuti ndeumwe iyo ingatove ingatove story Asi zvawakatoona kuti vamwe vako vakafa ka dei watokurumidza kutsvaga kusingaurayi ini handiziva ati ndekupi hangu asi kana kuchiuraya masavadha kwakaipa kunhu ikoko unofa saka handina mamwe mabasa hakuna faith ichakuraramisa ikoko kunze kwekungotsvaga kusiri kufiwa
elder ndine observation yandakaita don't know whether is true or not Ahh my fellow youth vanogona kundi correctawo kuti a lady let's say for example muno muZimbabwe a mover out of the house anozvishandira anotora tunhu twake ahh in most cases these women hawasi kuroorwa kana kuti maybe pane one yeah vari kushaya yeah vakomana exactly vari kushaya Yeah. is it because maybe they've upgraded themselves too much here kana kuti ha- handizoziva hangu kuti chii chinga chikuitika because vakawanda vacho vanotosvikawo makore akati wandei kuma 30s kwanga muchataurwa yekuya wasati wawanikwa Aiwa, the situation is not describing the situation of a woman but the type of men that we have
Ndofunga yafa iyi. Aya pajeka.
Any more questions?
Ini ndoda kuudza vasikana kuti never downgrade because men are not performing. Amen.
Amen.
Kana vachiva neBP regai vafe. Eh, Because sure. kuroorwa hazvireve kuti ndo- ndorarama sebenzi nerombe nekuda kwekuti izvo ndoda kurara nemunhu. Nonsense.
Amen. Um, I wanted to ask that hindawa vakomana wane vachifanira kana kuti hindawa zvichionekwa zviri zvinhu zvakanaka kana mukomana achitaura kuti inini i have my expectations in a lady i want someone anenge achichena ane body yakanaka akanaka anofunga what what what but for a woman to say for the Betterment of my children's future ndikuda munhu ane mari zvotange ipfambi irikuda unopfamba why. Aiwa ndomga makakanganisa kunzwa hapana akarambidza kuti ida munhu ane mari asi takati ukatarisa mari chete hazvireve kuti unenge une murume unenge une mari yake. saka kana uchida kutsvaga sponsor chibva wataura kuti ndiri kuda sponsor wongoziva kuti muri kusponswa muri kwamunenge muri asi murume hauite sei hauna asi kana uchida murume anonzi a proper husband from above there are qualities that you look into and those qualities dzinoburitsawo futi pachena kuti nzara haizombofi yakave your lot but looking for money only i think It's it's it's it's not proper inini mundi, ndoda kuti mundiregererewo I don't care kuti vana mai venyu nevamwe vanofungei hazvi kashoma kuti zviitike kuti mukomana arikuda kukuroora atoo nemazimari because muri kutongobuda mese pacollege door anenge aiwana kupi saka imimi kana muri kuda mari vanhu vamuri kuda mari kwavari vari kuiwana kupi because muri mese mucollege umwe ari mupart 4 umwe ari mupart 2 umwe ari kubuda mupart 4 what miracles should he perform we don't measure kuti munhu anei muhomwe but we measure how he converts maopportunities ma Unfortunately inini I don't subscribe kune zvinhu zvekufamba uchitsvaga mari dzevanhu pamusana pekuti pane pamwe padzisiri padzichave saka zvoonetsa asi pane pamwe padziri futi padzichashaikwa saka zvinonetsa zvinhu zvacho kazhinji kacho kanonetsa Asi mbondipinduraiwo mubvunzo uyu iwewe wakabata mic. How do you expect kuti you are all on exit door recollege kuti umwe aite mari?
Ah, elder ndege ndipe abvunza mubvunzo. Abvunza mubvunzo ngapindure mubvunzo. Uye apindure, apindure. Ane, ane, muno.
Ahh amen amen eeh inini personally i dont believe mune nzira dzakadaro because i dem i ok in my head ndofunga kuti you should only demand what you can deliver saka as long as iwewo pamwe uri kutaura zveku roorwa ne 15000 nemunhu wauri kudzidza naye mu same class iwewe ukanzi tibuditsire 15000 mangwana unokwanisa here saka that's why maybe that also then zo points to the fact yekuti vamwe vedu tiri tinopreferer kudana nevanhu va at a better level kupfuura isusu because maziso edu we think that they've accomplished more than us okay. but yeah inini ladies and gentlemen allow me to say I, I don't subscribe to the idea yekuti you should marry a lazy person one who do not convert opportunities but i have never said marry a rich pen because eh, vapfumi vashoma kwamuri vachazopfuma mberi saka iyoyo iyoyo iri kudzidziswa muchechi papulpit nekune vanhu And I don't know what we are trying to say when we say to our daughters marry rich people vanovawana kupi ivo vakangoti vachingofamba nemi and now kuti imimi hamusi kuzoita rich but im saying to expect you to be rich on your first day from college i think i think its not handizive pamwe ndiri kukanganisa ndiri kutaura chokwadi Yafa iyi. And then our last question from the crowd, it reads, does intimacy define relationship? Because nowadays it seems like it's the hot topic.
What? Does intimacy what? define kubatana yoto?
Awa tikuita kuti mundi mundi mundiudze kuti intimacy chii kubatana chete.
nezvime zvacho zviya. Wo zvimwe zvino zvinobata. Right. Sumuka iwe sumuka. Iwe sumuka. Manzwa mubvunzo. Ndokumbira kuti muudzokorore inini ndaunzwa. Ndoda kuti muudzokorore muri vatatu kwete muchiteedzera zvataurwa nauyu. asi in your own way muri kubata zvandiri kutaura ka mubvunzo maunzwa ka yes ndoda kuti mudzokorore kwete sezvaataura kana zvichataurwa neuyu kana kuti neuyu in your own way
kwanzi nemubvunzo kuita sevanhu vakaroorana muchiri murelationship zvinoprova here kuti munodanana
Ini ndaunzwai newe yekuti eh, ku, kudanana muchiita zvese eh, zvinodiwa nenyama yenyu kuno improva here eh, relationship yenyu
Okay, ini ndanzwisisa kuti ku Ku, ku, kudanana tichikisana nekubvisana hembe and stuff ndo zvega here zvatinokwanisa kuita murelationship because ndo zviri kuitwa mazuva ndo zviri kutrend
ya mese manzwa ndofunga manyatsonzwanana ndaitira kuti umwe ne aiwa hamusi kugara sikwedera uko mwanangu enda uko enda uko ndaitira kuti mu iwe umwe ngaamire kuseri ane chipo chekumira kwete iwo Iwe mira haiwawe gumbo rake harisi kuita zvakanaka riri kurwadza saka ndiri kuti hana chipo chekumira iko zvinhu izvi kana yanguva yake yekumira achamira sikudira padhuze asi ini ndotaura zvisiri izvo ini ndoshamisikawo kana ndiningirira horit ndanyarira zvangu vanangu mirai ndida ku i want to illustrate this i hope tichanzwanana ti, ti, ti Chekutanga ndechekuti handiti tinobvumirana kuti we love from the brain and when we say from the brain we do not love from the frontal lobe but we love from the subconscious mafaira arimo ndizvo zvoka so this is what happens panyaya dzekudanana Mukudanana mune kumitisana. Kumitisana per se hakusi kudanana. Ndoda kuti muzvibate. Zvino kana iwewe ndikadanana newe, iwewe nandidanana newe, ndinogona kurara nemunhu wandisingadanani naye. Ndinogona kurara nemunhu wandinodanana naye. Mutsauko chete ndewekuti wandinodanana naye ari kufunga kuti tiri kurara nekuti tinodanana. Wandisingadanane naye anoziva zvaari kurarira. imi munoita semune brain asi hameno kuti dzinoenda kulivi kana tichitaura kuti muri kuita sei ndati munhu anogona kungorara nemunhu wese wauri kudanana naye kana makarara anofunga kuti muri kurara nekuti muri kudanana iye achiziva kuti ndogona kurara nemusikana wemuna second tisingadanani Mutsauko ndewekungoti ari muna second ari clear yezvaari kurarira asi uwewe hauzi clear yezvauri kurarira saka you are seeking justification. Uyo ari kuziva kuti kana ndangomuka mari yapinda mubhengi iwewo kuti uchitsvaga zvino kuti kana ndamuka chii chiri kuitika ofunga kuti no ndinoroorwa Pamusana pekuti uri kuramba reality yekuti kurara nekudanana zvinhu two zvakasiyana. Ndosaka bhaibheri risina kuti musaite upombwe kana musingadanani. Because raireva raiziva kuti munhu anogona kuda munhu vasina umborara. Saka kurara is an independent variable that does not require assistance. Ende kuda kurara tese is independent of love. Kurara. Now the assumption yekuzoti kana ndikarara nemukomana wangu uyu zvinoreva kuti rudo rwedu runosimba is just living in an idea that is not true. because vakarara kazhinji vangadai vasingarambwi but divorce inoitika kune vanhu vakatoita muchato vanorara mazuva ese vane vana 8 if sex yaisimbisa muchato michato yevanorara vese isingafi zvoreva kuti sex will always remain an independent but love is also an independent therefore zvandoda kukuudza ndezvekuti kana mukadanana Munosimbisa zvinosimba nekurara mese. Mukarara mese, munosimbisa zvinosimba nekurara mese. Ah, inini ndo hameno kuti hameno kuti chishona changu chiri mubvunzo ochiti iyi pfambi uyu ndimai vekumba kwangu ava iyi youth iyi Iri ku decider kurara neni muru ndibatei zvakanaka inini ndikarara neuyu se youth pane zvinosimba nekurara tese ndikarara neuyu neuyu the same happens saka mukurara kwega kwega hausimbisi muchato unosimbisa zvinosimba nekuda kwekurara mese. ndozvatakuda kutsvaga kuti ndezvipi. Mundiregerero inini andi andinyatsonzwisisi kuti munondinzwisisa here handizvinzwisisi munondibata zvakafanira kuti uda kunomhanya marathon Womuka everyday uchingoita mapress ups wonorara. Vanokuona vanoona murume akasimba asi kumarathon haubude because zvasimbiswa neexercise yawaita handizvo zvinonomezhwa. For example, kana tasvika kumarriage, Kunodiwa trust. Ndisingazive kuti musikana anobvisa hembe kwese kwese anoena trust here inosimbisa muchato. Saka kurara kunosimbisa zvinosimba zvoga but hazvina chekuita nemarriage. Kurara kunogona kutoburitsa munhu mumuchato than kumugarisamo. number one number two vari kudananana uyu ndoda kukubvunza a very simple question munin'ina ugere kuti musikana wako wambva wamuona ari kumba kwako mumzi akabvisa hembe dzake achiti im ready for you Ah, ndinotanga kumudhauta. Unotanga kumudhauta. Asi unowirirana neni here kuti akauya kumba kwako ka 10 muchirara mese umwe musi ukaenda ukoona akarara imomo akatobvisa hembe hauna doubt yaunoita. Aah. Tiri kubvunza very simple question. Manzwa mubvunzo wangu. Musikana auya kumba ka one ndobva marara mese. Auya ka two marara mese. Auya ka three marara mese. Ah, mwedzi, gore muri kungorara mese. Umwe musi wongobvawo kubasa omuona akatorara kudhara mubedroom mako. What is it that surprises you? Hapana chinosurpriser pamusana pekuti zvinosimbiswa nekurara mese zvasimba. Wabata zvandotaura? Zvinosimbiswa nekurara mese zvachidii manje? Zvachisimba. Asi zvikaitwa kune uyu anotiza pamusana pekuti kudii? Zvinosimbiswa nekurara mese hazvina kusimba maari. Saka chimwe chinhu chinosimbiswa nekurara mese ndepekuti sin ceases to be sinful. Saka pamunoroorana ichocho chinenge chakasimba chekuti mukomana wako anogona kuti murume wako anogona kuti wakaramba kurara neni nezuro saka ndakazonorara kwana Mary. Iwewe tete wako anogona kuti kuiwe wairambirei kurara naye Pamusana pekuti vari kufunga ku vanoziva zvinosimbisa nyamba no issue yanga iripo ndeyekuti izvo in the process of amusing your boyfriend you destroyed conscience saka kana kumarriage kuchadiwa conscience inozosimbiswa sei nezvinouraya conscience Kana kumarriage kuchidiwa integrity inosimbiswa sei nemusikana audza baba vake kuti izvo ndiri kugara ndega kucollege achigara newe. Handiti the reason why you question kuti paaenda kumeeting ari ega here it is because you know he of her loose morals. Saka muchato unosimbiswa sei nezvinhu zvisingausimbisi. Mubvunzo wangu maunzwa? Yes. Kurara mese kunongosimbisa zvinosimbiswa nekurara mese. Asi kuri relationship haisimbiswe nekurara mese because relationship starts without sex and it will live without. Ini nemadzimai edu amunoona aya hatirare tese because ndozvavakavinga. Tinorora tese pamusana pekuti Bhaibheri rakati berekanai muwande. Ende ndoo process yacho yekungoberekana yakaitwa. Otherwise kana muchifunga kuti kune imwe miracle iri kuitika ikoko yakwe hakuna kana one kunze kwezvamuri kudzwa neTV muchinyeperwa kuti izvo hanzi zvinoshamisa zvinodii imi mese you have been kissed before. iye zvino izvi kuti undiudze kuti chaizvo chaizvo chaizvo chakakutenderedza pfungwa pane izvo zviya chii ungandiudze kuti chii hapana hapana its only the way you interpret it vana vangu hakuna muchato uchasimbiswa nekuve promiscus unototyorwa vese imi muri kurara mese muchibatana matana muchiita zvese zvamuri kuita hamusi kuita kuti mugoroorwa ndosaka vanhu vasingacharoore There is no longer reason to marry. Hapasina chekuroora because ndaitaura neumwe mudhara. Mudhara akapinda mushoko. Akaona vanhu two vanga vakamira pamadziro. Umwe akapinwa achikiswa. Chakamunetsa ndechekuti mwana wake musikana ndiye ainge akapinda mukomana. Achimuratidza pachena kuti mukuru pamabasa erima. And that's what most of you are doing. Vana vangu ndoda kukudzai at times You are not proving a point, you are not sustaining your relationship, you are making a fool of yourself. Ndosaka muchinzwa vakomana vese vari panapa vachiti toda kuroora mhandara. Havasi kuti hatina kumborara, vari kuti kana zvataiita takarara nevasikana zviri izvo zvavaiita kwaizviita. Anobva adzungudza musoro akafunga. yafa kai
so now we're gonna hand it over to the panel all right uh, we're back we're going to start with um, uh, question yekuti tinozviziva tese kuti madegree haasi ku betsera zvakanyanya pakuwana mabasa apa what advice would you give to someone akaenda kuchikoro akadzidza nesimba akabuda nedistinction rake 21 but mabasa ari kunetsa ende makore ati fambei what motivation can you give someone like that because vamwe vakutoluza hope kuti uh, maybe i'm not meant to make it in, in this life maybe ndakutotarira kudenga Chandoda kukuudzai ndechekuti kushingirira kubva grade one kusvika waita degree it shows you are an achiever. The only problem iripo ndeyekuti you are not thinking outside the box. The same way yawakaachiever kuve nedegree rakatadzwa nevamwe, unogona kuachiever if you refocus. So chandokumbira kuvana vangu ndechekuti let not a degree limit the way you think. but let it show you that when you have been given an opportunity you convert saka chaunochiita manje ndechekuti izvo the same energy yawaive nayo uchirova uchipasa ndo the same energy yawakuda kupesua other aspects of life using the knowledge yaunayo yakapfuura mwana ari grade one